Salam hormatly agzalar bu günde wideomyzy goýduk saýt düzmek barada wideomyz azyrak gijräk goýuldy sebäbi käbir tehniki internet näsazlyklary sebäpli bu günki wideomda size saýt düzmegi öwrederin wideony iki bölege bölýäs birinji bölegi häzir şu günki wideomyz birinji bölüm ikinji bölümem iki üç günden çykar Hormatly agzalar, siz saýt düzmek üçin ýörite we ilki bilen şu programmany Google-dan özüňize ýükläp alýaňyz. Programmanyň ady WebSite X-Bash programmasy. Alýaňyz, ustanowka etýäňiz, ustanowka etmekde kynçylyk ýok. Ondan soň ýagny şuňa girýäs. Mine ustanowka edilenden soňky görnüşi. Siz saýt düzmek üçin ýörite programmirleme dilini bilmek hökman däl. Edil şu programmada düzjek bolsaňyz, JavaScript, C++, Python, Pascal ýaly dilleri bilmek gerekýär. Buska basýas. Adyna bir diýeli, ýa birinji. Saýtynyň Indi awtor saýt diýýär, saýty düzüjiň ady ýa-da toparynyň adyny ýazýar. Üçinji mesele URL URL salgysy. Muny özüňiz bilýänsiňiz. Näme zatdygyny oňada çemnokot.com diýeli. Çemnokot.com. Ne görüşmez ýaly ekranymyzyň sag gapdalynda surat çykandyr, ýa-da ol surat taýýar şablon Şablonlary taýýar görnüşde almak üçin ýaňky birinjä basýas. Iberde birnäçe şablonlar bar. Her ura degişli, biznes ura degişli, naharhana bölümine degişli, moda, kompýuter, umuman şo görnüşler barada hem taýýar şablonlar bar. Bu wagt her görnüşden bir, iki sany taýýar şablonlar çykdy. Sebäbi men offlaýn ýagdaýda işläp durun. Siz internetiňizi açyp zagruzka etseňiz her urdan bir näçe taýar şablonlar çykar. Indi biz urumyz kompýuter bolan üçin kompýuter alýas. OK-ä basyp. Indi daliýa basýas. Ine struktura şablona şuňa basýasda içiniň dizaýnyny halamasaň eger öz ine oboýlaryna goýlan suratlar çalyşmak isleseň onda ýörite şu görýänje zadymyza basýas. O ni haýsy ýeriniň suratyny çalşak bolsaňyz ine ýörite çyzgylar bilen belgilenen ine gökje mawija çyzyk bilen haýsy ýeriniň suratyny çalşýanyny size görkezýär. Meselem şuny goýýas. Ana şu taýjany aldy. Çalşýar. Bu suraty gön dikligine kesip aldy sebäbi munuň razmeri öz razmerine laýyklykda surat hem alýar. Şonuň üçin özüňiz gowy owadan edip suratyny üýtgedip bilersiňiz. Indi ikinji etmeli zadymy her üýtgedem soň saýtda sahranit diýip düwmä basýas. Indi görüşimiz ýaly glavna stranisa ýa menýumyz bu gapdalda ýerleşdirilen. Indi şonuň ýerini üýtgetjek bolsaňyz ýokarka basýaňyz. Ýokarkyda ýanky ýaly Goý gyzyl bilen hem çyzylan haýsy gapdalyň goýjak bolsaň çep sag e, ýokardan basyp görýäs. Ne ýokardan goýdy. Öz islegiňize görä öz içiňizi öz fantaziýaňyza görä üýtgedip bilýäňiz. Owadanlar wagt ýöne size ýüzleý düşündirýän. Okey boldy.

stranitsalaryň arkaboýuny gyzyl etdik. Haýsynda durajagymyz, duranymyz biljek bolsak, stranitsaň ak reňkde bolup dur. Indi dali. Indi şu taýyna biz surat goýjakmy ýa hat ýazjakmy? Tapady ýok. Hatam ýazyp bilýär, suratam goýup bilýär.

Baş sahypamyzda hemme zat sahypasynda çökçen tüýdüp ýokarda şapkasy durýar. Dale. Nebärdi stranitsalar. Hormatly agzalar, şu günki birinji videomyz, sapagymyz şundan ibarat. Indi ikinji wideoda galan yzyny dowam ederis. Wideo göwnüňize ýaran bolsa laýk goýmagy unutmaň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, kanalymyzyň agza sanyny ýene-de köpeldeliň, kanalymyzy ösdüreliň. Indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.